Haleluya, haleluya. Namuntlha na ku ta xerha na n'wina rito leriwa hi ku komisa swinene. Ni rhandza ku lava ku ya vula eka Josefa un'wana na un'wana loyi endzeni ka ndyangu lowu a nga tswariwa ka wona. a vonakaku a ri Josefa. Ni vula ku ri munhu yoloye a nyajiwa ku ya hi xivumbeko xa vutomi bya yehe. Ni vula ni vulavula na munhu loyi a nyajiwaka ku ya hi hi swa ku humelela ka yena evuton'wini. Ndzi vulavula na munhu loyiwani nkarhi wun'wanyani swa wena a va swi teki hi mhaka ya ku a wu na mali a wu humelelanga. ni vulavula na munhu loyi nkarhi wun'wanyana swa wava swi teki hi mhaka ya ku va kumbe u ntsongo ka voho vanhu valavo ni vulavula na munhu loyi nkarhi wun'wanyana a va ku yingiseli loko u karhi u vulavula swilo swa ku aka hikokwalaho ka ku va va ri na vutikukumuxi va nga ku tekeli enhlokweni n'wana mhani u Joseph endzeni ka ndyangu wa ka n'wehe. hi mhaka ya ku vanhu lava we a wu va tshembini tanihi support system leyi a yi vona yi ta ku pfuna ku tlha ku va voho va ku twisaka ku vava nkarhi wun'wana vanhu lava nga kusuhana na we lava va fanele va ku pfuna va ku rhwarisa ndzhwalo lowu nga ka wona ku tlha ku va voho va vulavula ku negative hi leswi we i nga na swoho i hundzaka ka swoho va vulavula onge voho va lo fikelela i swikwembunyana swa laha misaveni n'wana mani u josefa wehe endzeni ka ndyangu wa ka n'wehe ku va ku va ku va ku tenga xikungu va ku tsongahata hikuva va chavisa hi leswi u nga xiswona endzeni ka wena yimana ni ku byela n'wana mhani yosefa loko vamakwenu wa yena va ta va twile hi ta xivono xa yena xa leswaku hi rin'wana ra masiku Yosefa vamakwerhu wa yena na vatswari va yena va ta n'wi khinsamela hi loko vamakwenu wa yena va ala va ku hi nga ka hi nga khinsameli xifantana xo ringana lexi nga lo beburiwa hi xilangutini kutani va ya va ya kunguhata ku lava ku n'wi dlaya xikwembu xi nga pfumeli xi rhumela munhu munhu loyi ku va a ponisa yosefa yimani ku byela swin'wana hi xitori lexi hi loko va kunguhata ku n'wi xavisa va n'wi xavisela va e, e, eka eka faro va nga swi tivi ku yosefa luya va n'wi susa kusuhani na voho va ta tlhelo ko dyandza ri fikile va lava ku ya pfuneka eka yena hi loko a xavisiwa na kwala a ya kona a fika a xaniseka hikuva a plotiwa a plotiwa hi photifa mara xikwembu xi yima na yena endzeni ka khotso leri a ri karhi xikwembu xi ya n'wi humesa hikokwalaho ka ku va xi n'wi nyika vuhosi lebyi loko vamakwenu va va va va ri ndzeni ka dyandza va nga ha va kuma eku dya hikokwalaho ka yena yimani ku byela nkarhi wun'wanyani a wo va yosefa wa le kaya ntsena na la u tirhaka kona Va ku zondile a va ku tekeli nhlokweni va ku langutela hansi va ku nyaja na laha u tshamaka kona vanhu lava va tshamaka na wena a va ku tekeli nhlokweni a va ku voni u ri nchumu na laha u fambaka kona loko u ri n'wansati laha u nga tekiwa kona loko u ri n'wanuna laha u nga teka kona swi fika kwala swi fika swi ku tikela ku va va ku tekela enhlokweni va ku rate va ku vona tanihi munhu un'wana na un'wana u ku fana na munhu un'wana na un'wana hi mhaka ya yini na a va swi tivi lava nga le kusuhani ka wehe ku leswi i fambaka na swona endzeni ka wehe leswi a va fanele va xixima swoho. hi ku loyi a nga le ndzeni ka wena i nkulu ku tlula loyi a nga laha misaveni va tirhisa mayimo ya misava ku va va ti langutisa va ti rate ku tlula wehe va tirhisa e matimba ya misava ku va ti languta ku rate ku tlula wehe va ku vona u siwanekile kumbe u nyajekile hi xivumbeko va nga swi tivi leswaku Xikwembu xi ku rhwexe harhi ya matimba ya ku va wehe u va wehe e breakthrough ya voho nkarhi wun'wani vanhu va lava ku endlaka sweswo endzeni ka family ya wehe va a va swi tivi ku ntshunxeko wa le ndzeni ka family wu ya ta through wehe nkarhi wun'wani a va swi tivi ku ku humelela ka le ndzeni ka family ku ya ta through wehe nkarhi wun'wani a va swi tivi ku you are a case breaker mara loko va ku langutile a va ku tekeli enhlokweni n'wana mhani va vulavula negative hi wehe left right and center va hlangana hi wehe tikholweni left right and center ni ri va ku tenga xikungu left right and center a va ku yi hlayika hi lo va ku siya ndzhaku nkarhi wun'wana loko u ri ku rileni va fanele va ku khongotela va swi kota vanhu valavo ku tlhavoho ku va voho va ku twisaka ku vava va ku kandziyela hi marito va ngetela pain on top of the pain that you have but they do not know what tomorrow holds yima u tiya n'wana mhani u langutela ka xikwembu u ku xikwembu wa swi tiva i know my redeemer lives papa wa swi tiva wehe ni nga va ni nga swi tivi ku laha hi yaka koho hi kwini mara we wa ku tiva wa ku tiva xikwembu xa mehe wa ku tiva ku mundzuku ni ya hundza njhani ni ta hundza ku ri karhi ku nga olovi yima ni ku byela n'wana mhani Swi nga ku karhati loko swa ha te tano. Na swi tiva ku loko u swi twa swi huma ka munhu un'wana swi nga endla onge ti munhu yo xiyimo xa wena a nga xi tivi. Yimani ku byela u nga kali u karhateka hi ndlela yeleyo. Ti byele ku wa mehe nkarhi wu le ku teni. Xikwembu xa swi tiva ku hikokwalaho ka yini xi endla ehenhleni ka wehe pending, xi ta tlhela xi ta xi ta kombeta example hi wehe. Xi ta tlhela xi tirhisa wehe ku va u tshunxa vanhu va va lavaya hi ka mundzuku, a va swi tivi. a va swi tivi va ku twisa ku vava a va swi tivi namuntlha u za u yima u tivuta u tivita black ship of the family hi mhaka leswi va ku ndlaku sure hi masayiti hinkwawo loko ku languta ka left a swi le ku endleni u languta ka right a swi le ku endleni hi swa ku u one wehe u ti-motivator u ri wexe u tikhongelela u ri wexe u tlha u ti-advise-a hi ku lava va fanele va ku seketela kusuhani na wehe a va ku voni yimani u ku byela namuntlha leswaku tiya a swi na mhaka tiya loyi a nga ku endla wa ku tiva loyi a nga ku vumba wa ku tiva tiya n'wana mhani xikwembu xi kona xa ku rhandza xi ta ku hlamula xi ta ku hlulela hi ka mundzuku swi ta tlhela swi nga tshembisi ku hi wehe. u nga vi na mhaka na marito ya vona ya negative na loko u endla xilo xa kahle matshan'wini ya ku va ku nyika ti-compliment va lava ku vona xihoxo xa swilo sweswo u nga xi endla na loko u mbarile n'wana mhani matshan'wini ya ku byela ku wa faneriwa va lava ku ku byela ku leswi nga mbala swi chipile na loko u mbarile n'wana mhani matshan'wini ya ku va ku byela leswaku swa ku fanela va ta ku byela leswaku a swi fambi na miri wa wena ni vula na loko u xave movha va ku byela ku ri u xave movha wa wa wa ku ka u nga ri na ti-parts wa ku ka u nga wa ku loko o tshika ku onhakela already va pulana ku onhaka ka movha va ku byela ku movha wowo loko o tshika ku onhakerile u ta hlupheka a va swi koti ku ku bela mavoko loko u ake yindlo va ku yindla wona nga yi aka a yi tiyanga ta khireka yi wa wa tiva loko u ri karhi u famba va la ku langutana la u kandzeka koho ti-steps ta wena va ta ku body shame va ku byela leswaku na miri wa koho nga ri kahle ni vulavula hi vanhu lava nga ta ku byela leswaku a wu tlharihanga hi vanhu lava nga ta ku byela leswaku la u i ta hi byela yini a karhi a siwani ka tetani a nga ri na nchumu va vulavula hi xiyimo xa wena va vulavula hi xiyimo xa vana va wena va vulavula hi xiyimo xa xa swa timali na ku humelela ka wena a va ku tivi la xikwembu xi ku yisaka koho u nga vileli n'wana mhani tiyisela tiyisela n'wana mhani tiyisela swi ta hundza xikwembu xi le ku ku lunghiseni i ve leyi ma ni ku byela ku ri ya the strongest among the, amongst them all hi ku vanhu va laha va ku hlekulaku loko a ko va va va hundzaka hi le ka xiyimo lexi we i hundzaka hi le ka xona a va nga ta xi tiyisela va nga ta xi tiyela n'wana mhani loko a ko va vo va kandziyaku laha we i kandziyaku koho a va nga ta yima a va ta rhurhumela mara yima ni ku byela you are strong you are strong wena mhani through the grace of god you are strong wena mhani through the power of the holy spirit holy spirit leyi ku advisaka kun'wana u swi twa ku nga hlamula mara moya lo kwetsima ku miyeta u swi twa ku tinhlamulo ta ku va ringana u na toho mara u xikwembu xi ku miyeta you are strong through the blood of jesus that fights for you hi ku rito ra xikwembu ri ri the blood of jesus shall never ever lose its power n'wana mani tiya hi ku u tiyisiwile wena you are a, war, a, a victor you are a victor not a victim swi nga va swi tikomba nga ku ya a victim na hikuva wa ri ku endliweni ka leswi vavaku but you are a victor instead yima u tiya n'wana mani u nga vaviseki namuntlha ni rhandza ku khensa this lovely opportunity ni khensela ku va mi yingiserile rito leri leri ri nga chumayela hi yehe sc xingwenyana let's, let's keep on sharing the word of god and believing in what god is telling us through his word a hi tiyeni hi tiyisana hi tiyiseka ehosini namuntlha na hi laha ku nga heriki amen and amen